Ji zalim û sitemkaran re tund û dijwar, ji zeîf û qencaran jî zêde bi rehm bû. Şeytan û cin jî jê ditirsiyan û nikar bûn ji bin emrê wî derkevin. Bi izna Xwedê ew û artêşa xwe siwarê hewayê dibûn û difiriyan. Zimanê teyr û çivîkan jî dizanibû. Zehf mucizeyên ku Xwedê dabûye ji bo pêşveçûna teknolojiyê jî bû bingeh û esas. Di Qur'ana pîroz de qisêya wî ya gelek xweş û watedar wisa derbas dibe. Bêguman me ilm dabû Dawûd û Sileyman. Her duwan got, Hemd ji Allah re be ku fadl û kerema wî ya ji me re ji zehf evdên wî yê mu'min zêdetir e. Xwedê pêxemberî û rêveberî da Sileyman pêxember Û xist çûna bavê wî Dawûd pêxember. Wextê wezîfeya pêxemberiyê wergirt, ji mirovan re got, Gelî mirovan, Xwedê zimanê teyra fêrê min kiriye û ji her tiştî daye me. Ev kerema Xwedê ye ji bo me. Artêşa Silêman Pêxember ji ins, cin û teyran pêk dihat. Hemû ji teref Silêman Pêxember bi nîzamî dihatin sewikkirin. Wextê ew û artêşa wî gihîştin newala Morîstanka, moriyek bang li hevalê xwe kir û ji wan re got, Gelî gêrikan bikevin ciyê xwe qena Silêman û leşkerên wî bê hemdî we nepelxînin. Silêman pêxember dengê morîstankê seh kir, ji ber gotinên wê tebessum kir û piştî got, Rebbê min, ji ber nîmet û qenciyên te dayê min û dê û bavê min derfeta emelê qenc ku tu jê razî bî bide min. Rehmeta xwe li min bike û min bixe ji evdên xwe yên qenc. Rojekî Silêman pêxember û leşkerên xwe bi hev re diçûn seferê, Hezretê Silêman sekinî û bala xwe da teyran. Lê nêrd ku hudûd xuya nake. Ji leşkerên xwe re got, Danikul li ku derê ye? Çima ji ber çavan hindabiye? Ku ew bê sebeb reviya be, ez ê cezayekê dijwar bidimê an jî wî şer jê bikim. Hinek sekinîn lê mêze kirin ku Hudhud hat, çû huzûra Silêman pêxember û jê re got, Ez tiştê ku ti pê nizanî dizanim. Min ji welatê Sebeyê xeber aniye. Qiralê Sebeyê jinek e. Her tiştî di destê wê de ye. Xwediyê textekê mezin e. Min wê û qewmê wî dît ku dev ji Allah berdane û rojê wek îlah dibînin û jê re perestîşî dikin. Şeytan tiştê dikin ji wan re xweş nîşan dide û dixemilîne. Ew nayên ser rêya heqîqiyê. Şeytan wisa kiriye ku ji Xwedê re naçin secdê. Ew Xwedayê ku li erd û asîmanan tiştê veşartî derdixe û tiştê hûn eşkere dikin û diveşêrin pê dizane. Piştî axaftina Hudhud, Silêman pêxember jê re got. Em ê lê binêrin ka tu rast dibêjî an jî derewan dikî. Ka here vê mektûba min bere û bavêje bawan, piştî xwe bide alekî û binêre ka dê çawa qerar bidin. Hûdhûd çawa jê re hate fermankirin wisa kir. Qirala Sebeyê Belqîs mektûb xwand, piştî bang li giregirên qewmê xwe kir û ji wan re got, Gelê Mîran, Ji teref Silêman mektûbeka gelek giring û bi rûmet ji min re hat geşandin. Bi Bismîllahî Rehmanî Rehîm dest pê dike û wisa dewam dike, Li ber min ranebin û teslîmê min bibin. Ez bêyê we tu car qerar nadim ka hûn di vê karê min de dibêjin çi. Giregirên welatê Sebeyê gotin. Fermandara me, em bi hêz in û mêrxazê şerê dijwar in. Em dikarin li ber xwe bidin lê dîsa jî tu çewa qerar bidî em amade ne. Qral Esebê Belqis got, Dema milûk bikevin bajarekî fesadî derdixin, her tiştî tar û mar dikin û yê bi rûmet û bi şeref rezîl û riswa dikin. Erê, yê dagirker bi vê awayê dikin. Ez ê xelateke ji Qral Silêman re rê bikim, piştî em ê lê binêrin kayê çawa bersiv bide. Wextê qastên Belqis bi hedye û bexşîşan hatin ba Silêman pêxember, Hezretê Silêman hêrs bû û got, Xwelîl serê we, hûn Ê bi perowan û bi malê dinê min qayîl bikin. Yê xwedayê min dayê min ji yê we qat qat çêtir e. Hûn jî tên bi bi hediyê xwe şa dibin. Wegerin welatê xwe û ji wan re bibêjin ku hûn teslîm nebin, dê Silêman pêxember bi artêşeka wisa were ku hûn tu carî nikarin li hemberê vê artêşê li ber xwe bidin û hûn ê bi rezîlî ji welatê xwe werin derxistin. Piştî bersiva Silêman pêxember Belqis fêm kir ku çare jê re nemaye. Dîsa bang li wezîr û giregiran kir. Bi wan re şewirî piştî biryara radestiyê kir. Qerar dan ku herin bal Silêman pêxember û teslîm bin. Wextê ketine rê Hezretê Silêman ji meclîsa xwe re got, Gelî mîran! Hê Belqis negihîştiye vir kî ji we dikare textê wê li vir amade bike? Îfrîtekî ji cinan got, Bi îzna Xwedê hê tu ji ciyê xwe ranebî ez dikarim textê wê bînim. Ez ji bo vê karê bi hêz û emîn im. Piştî gotinên cin alimekî ehlê kitêb got, Di cî de di navbera çavvekirin û girtinê de ez dikarim textê Belqîs bînim. Piştî vê gotinê ehlê kitêb, Silêman pêxember bi mucîze textê Belqîs li ba xwe dît û got, Ev lutf û kerema Xwedê ye ji bo min. Min îmtîhan dike ka ez ê jê re şikir bikim an jî nankorî bikim. Kê şikir bike ji bo xwe şikir dike. Yê nankorî jî bike tu zerar nade Xwedê. Tenê li nefsa xwe zilim dike. Lewra Xwedê ne hewceyê şikirê ye Û ew xenî û kerîm e, dewlemend û xwediyê lutf û kerem e. Paşî Silêman pêxember ferman kir ku textê Belqis hinek bigorînin qena nas neke û jê re bibe surprîz. Dema qirala Sebeyê çû hizûra Silêman pêxember, çavên wî çû ser text, lê nêrd ku pir dişipe textê wî. Di dilê xwe de got, Vêga ev ne textên be ku yên be çewa hatiye vir. Piştî jê re hate gotin gelo ev ne textê te ye, Belqis qê ew bi xwe ye. Ji xwe di pêşî de ji min re îlim hatibû em bibûn misilman. Ji xwe îbadetê wan yê ne ji bo Xwedê wan ji rê derxistibû. Çavê wan kor kiribû. Ji ber vê yekê rêya heq nedîtibûn û bibûn kafir. Silêman pêxember ji Belqis re got. Kerem bike were qesrê. Wextê Belqis kete hundir, dewa xwe hilda, jêkirî li pêşiya wî av heye. Lê ew ne av bû. Koşkeka ji billûr hatibû çêkirin, weke avê dihat xuyan. Belqis ji vê ecêbmayî ma û gelek eciband. Piştî tiştê bi çavên xwe dît, xeletî û qisûrên xwe fêm kir, bawerî bi Xwedê û bi Silêman Pêxember anî û wisa diakir. Rabbê min, heta vêga min neheqî û zilm li nefsa xwe kiribû, Tu min bibexşîne. Ey Rabbê aleman! Ji vê gavê pê ve ez bi Silêman pêxember re teslîmê emr û fermanên te me. Belê qiseya Silêman pêxember bi kurtasî ev bû. Di bin vê qiseyê de gelek peyamên veşartî û eşkere hene. Her kes dikare li gor xwe jê pay û peyamên girîng derxe û ji bo xwe bixe rêber û rênîşandir. Rabbê me, ji bilî te ti îlah tine, hemû tişt di destê te de ye, me ji şirkê û ji hemû gunehan biparêze. Amîn Amîn. Subhaneke la ilme lena îlla ma ellemtena înneke entel alîmul hakîm. Rabbena la tuaxidna in nesîna.